טאר נישט גיין אנהייבן לעבן אויף קרעדיט קארדס. א בחור אים פרעגט, ר' שיח איך קען מאכן א קרעדיט קארד? ווייסט נישט צו דו קענסט? פרוביר עס אויס! פרוביר עס אויס, קוק צו דו קענסט! ס'דא מענטשן וואס קענען האבן קרעדיט קארדס, ס'שאדט זיי נישט גארנישט, פארקערט, זיי זענען מסודר, זיי ווייסן די קרעדיט קארד איז נישט קיין געלט, אויב האב איך געלט, שטאטס די געלט נוץ איך די קארטל. איך נוץ די קארטל, איך קען באקומען פוינטס, פיין, ס'איז אים גרינגער, פיין. אבער, שטא אזא ווי איך נוץ א קארטל, איך וועל שוין זען ביז סוף חודש וויאזוי איך עס באצאלן. דו גייסט אריין אין א לאך, דו גייסט אריין אין א אין א שרעקליכע גריב. קענסט זיך פון דעם נישט ארויסזעצן. קום ווערסט אפראווד ווי גארנישט קענסט היינט אפראווד ווערן, פון צען טויזנט דאלער, פופצן טויזנט דאלער, איין קארט, אין יעדע קארטל, פון צען פינף טויזנט דאלער, צען טויזנט דאלער, פינף טויזנט דאלער, צען טויזנט דאלער, האסט אין קארט פאר איבער הונדערט טויזנט דאלער צו דרייען. זיי נארן דיך אריין, די ערשטע צוועלף חדשים דארפסטו גארנישט צאלן קיין ריבית, דארפסט צאלן א מינימום טשארדש אויף חודש, פיין, איך דארף יעצט האבן צען טויזנט דאלער, איך וויל, איך וויל יעצט איבער, איבער, איך דארף פאר רענט, איך האב נישט, איך בין שולדיג פאר מיין לענדלארד צען טויזנט דאלער, פיין, סווייפ ארויף די צען טויזנט דאלער, צען טויזנט דאלער גייט נישט, ביז צוועלף חדשים ממש זיי טראסטן דיך, און אז צאל עפעס א מינימום א חודש, דרייסיג דאלער, פערציג דאלער, ס'איז דאך גארנישט. וואס גייט זיין א יאר, א יאר ארום דארף איך נישט זארגן, איך האב מיין מנין, פארוואס דארפסטו מיין מנין? אבער א יאר, א יאר ארום וואס וועסטו טון? א יאר ארום גייסטו אנהייבן צאלן ריבית, יעדע חודש, ריבית אויף צען טויזנט דאלער, צוועלף פראצענט, פערצן פראצענט, רחמנא לצלן, וועסט צאלן שווערע הונדערטער דאלערס א חודש, און וואס איז דאן נאכדעם? די געלט דארף מען באצאלן, די געלט דארף מען באצאלן.

אקעי, דא האסטו. ווי גייסטו עס באצאלן? ביסט דאך א גנב, וועמענס חשבון נעמסטו אראפ? פון וועמענס חשבון? ווען דו וואלסט געהאט קעש וואלסטו ארויסגענומען קעש און געקויפט און געצאלט פאר יענעם א סאפער יעצט? וואלסטו יענעם וואלסטו געגעבן א שוין קודם, ס'איז אויף מיין חשבון, געגאנגען, ס'הייסט געגאנגען? די מענטשן וואס זיי לעבן נישט מיט קיין מיט קיין אחריות, מענטשן וואס ווייסן נישט וויאזוי צו לעבן. מוהראש האט אויסגעלערנט וואס שטייט אין שולחן ערוך, פראקטישע עצות אין לעבן, קען זיין ס'איז נישט געשמאק, אבער ס'איז סאך נישט געשמאקער זיך אריינצופאלן אין א לאך און דארפן צוקומען צו א עסקנים זאלן דיך איבערנעמען דיינע וועידזשעס און דו ווערסט די שטאט'ס רחמנות און מען קאלט אן די שווער די שוועגערס די שוואגערס יעדער איינער דארף וויסן יעדער בקיצור דו ווערסט די רחמנות פון שטאט. נישטא אזא זאך ווי בארגן קיין געלט! נישטא אזא זאך ווי בארגן געלט! נישטא אזא זאך! חוץ דו האסט א חשבון, דו ווייסט, אקעי איך דארף באקומען יעצט פון פון די ארבעטער ווערן שולדיג, איך זיי גייען באצאלן מארגן, איך דארף היינט האבן געלט, פיין, אקעי איך קען בארגן פאר, איך ווייס אז מארגן גיי איך גיי איך האבן געלט, אז נישט, פועל איך, איך וועל ווארטן א טאג, איך וועל מארגן באקומען מיין געלט, איך וועל זיין שולדיג פאר מיר, דער רבי האט געזאגט ענדערש זיין שולדיג געלט פאר זיך, ווי איידער בארגן פאר צווייטן.